Аның сөекле пәйгамбәре һәм илчесе Мөхәммәд салләллаһу алейһи вә сәлләмгә күңел түрләребездән чыккан кайнар салаватларыбызны һәм сәламнәребезне әйтеп, Мөхтәрәм газиз дин кардәшләрем, Әссәләмү алейкум вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү. Ошбу җома көннәре котлы һәм мөбәрәк булсын. Аллаһ субхана вә тәгалә безнең белеп һәм белмичә кылган гөнаһларыбызны, хата кимчелекләребезне Үзеңнең Үзенең Гафур Рахим сыйфатлары белән гафу әйләсә иде. Амин. Аллаһ Субхану ва Тааля безне шундый гаҗәеп һәрбер мөселман кешегә гаҗәеп матур гомер бирә. Һәм мөселман кешенең иманлы бәндәнең тормышы гаҗәп. Чөнки ул Алланың рәхмәте белән чорналган, Алланың рәхмәте белән тулган. Э, ләкин кешеләр э, иманлы бәндәләр кызганыча каршы кайвакыт шушы Алланың рәхмәтен күрмичә яшәп, шу мәхрүм итәләр үзләрен Алланың шул шиксез рәхмәтеннән. Шушы уңайдан пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва бер хәдисен, хәдис шәрифен әйтеп китәсем килә. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи вәсәлләм әйтә: "Аҗабан ли әмрил муъмин". Мөмин мусульман, мөмин бәндәнең хәле гаҗәеп. Мөхтәрәм җәмәгать, аз гына кысылыбрак утырыгыз, тышта бераз яңгыр, яңгырлар ява. Шуңа күрә урыннар барыбызга җитсен иде. Барыбызга җитмәсә дә, мөмкин кадәр күбрәк кешеләрне сыйдырсак, яхшырак булыр.

Аның тормышында булган һәрбер вакыйга мөмин мөселман бәндәгә бу Алла бер хәерле нәрсә. Вәләйсә зәликә илля лил мөмин. Хәм пәйгамбәрбез әйтә, бу әйтә факат мөмин мөселман кешегә генә карата шундый гаҗәп гаҗәп гаҗәпләнерлек шундый хәлләр була. Аңа бирелгән бер Алланың бүләге. Ва Алланың Рахим исеменнән килгән бер рәхмәтләре. Чөнки Алла Тәгалә рәхимле фәкать үзенең мин мөселман бәндәләренә карата гына. Һәм шушы хәдистә әйтелә, ә, лил мөмин, ягъни иман белән бәйле иман белән кешенең тормышына шундый гаҗәп, гаҗәеп, аптырарлык, сокланырлык шундый Алланың илаһи рәхмәтләре килә икән иман аркылы. Менә бу нинди Алла Тәгалә Алла гаҗәпләнерлек нәрсә турында сөйли? Гаҗәп кешенең тормышын гаҗәпләндерерлек күп нәрсәләр бар, ләкин бу хәдистә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә: "Ва ин асабату сарау шакара факана хайран лаху". Әгәр ки мөмин кешегә тормышында шатлыклы, сөенечле бер вакыйга булса, ул кеше шөкер итә. Ул шөкер итә, Һәм фәкәнә хәйрән ләһү, һәм аңа шушы шөкер иткәне өчен тагын да хәерле булып китә бу эш. Тагын да яхшырак була. Ул болай да сөенә иде, шатлана иде. Шөкер иткәне аркасында Алла Тәгалә аңа тагын да арттырап бирә. Тагын шушы шатлыкка өстәп э, шөкер итү аркасында бүтән тагын үзенең нигъмәтләрен һәм үзенең рәхмәтләрен ача бу кешегә. Бу гаҗәп түгелме? Бу кешегә бит э, нур, шатлык өстенә шатлык, нур өстенә нур, рәхмәт өстенә рәхмәт. Нәрсә аркасында? Шөкер итү аркасында. Ни өчен Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи бу мөмин мөселман кешегә карата дип? Чөнки иман күзлеге белән караган кеше бу шатлыкны, сөенечне Аллаһтан дип кабул итә. Шуңа күрә ул бу сөенечне Аллаһның рәхмәте, бүләге дип Аллага рәхмәт, шөкер, шөк, ә, хисләре уянып, шөкранә кыла. Менә бу иманның бер нигъмәте, җәмәгать. Әгәр ки иман булмаса кеше, ул тормышында булган сөенечлекне ул шулай кабул итә, ягъни шатлык дип кабул итә. Ләкин мин бу шатлык өчен кемдер алд, кемгәдер бурычлымын дигән уй килми. Кеше уйлый инде, ну килде, килде, сөенде, шатланды. Сөенде, шатланды, сөенде, шатланды. Йә булмаса ул шөкер итү мөмкин инде, әгәр инде үзе берәрсен инде ярдәм иткән, аның аркасында болай сөенеш килсә, инде ул кешегә рәхмәтен әйтү мөмкин. Ләкин бу кешенең сәбәпче булуын ул аңламый. Моның артында, бу кешенең артында Алла Тәгаләне күрми кеше. Шуңа күрә иман кешегә башка кешеләр күрми торган нәрсәләрне күрсәтә. Һәм кабул тормышта булган вакыйгаларны башкача кабул итәргә өйрәтә. Шуның аркасында Алла Тәгалә менә әйтә, бу гаҗәп, гаҗәп хәлләр башлана. Гаҗәеп, аптырарлык илаһи рәхмәт ишекләре ачыла бу кеше алдында. Һәм дә менә бу Аллаһ субхана ва тааля әйтә, "Вала ин шакартум ла азиданнакум". Әгәр ки сез миңа шөкранә кылсагыз, мин сезгә һичшиксез арттырырмын нигъмәтләремне дип әйтә. Менә бу хәдистә шушы нәрсәне без күрәбез. Кеше Алла Тәгалә кешегә бирде сөенеч, шатлык. Кеше моңа шөкранә кылды, "Я Раббым, бу синең бүлә, синең рәхмәтең" дип. Алла Тәгалә аңа шөкер иткәне өчен тагын да өстәп-өстәп нигъмәтләрен бирә икән. Кызганычка каршы күп кеше менә шушы иман күзлеге белән карамавы аркасында кеше Алла биргән менә нигъмәтләрне кеше бу минем үзем менә үзем кеше мин үземнең тырышлыгым аркамда барлыкка килде дип үзеннән үзе тик беркемгә яни Аллага шөкер итмичә сөенә шатлана.

авырлыклар килсә, дарра, зыян, зарарлар төрле формада килә. Саулык, сәламәтлек генә булсынмы, малына, мөлкәтенә, гаиләсенә, балаларына, нинди генә формада булмасын, борчылулар, кайгырулар, э, берәр шундый явыз кешеләр тарафыннан киләме ул? Э, анысы мөһим түгел. Мөселман кеше белә, иман күзлеге белән каран кеше белә. Бу авырлыклар нинди генә формада булмасын, кай яктан гына килмәсен, бу Аллаһ тарафыннан, бу да Аллаһ Тәгалә бирә. Моны да Аллаһ Тәгалә бирә. Ни өчен бирә? Аллаһ Тәгалә менә безгә инде имтихан итеп, безне ныгытыр өчен тәрбияли безне, безнең гөнаһларыбызны шулай э, бу авырлыклар безнең гөнаһларыбызга кафарат дип кабул итә. Иншалла шуның белән минем гөнаһларым Нитсен, аклансын дип. Чөнки без беләбез, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә, мөселман кешегә бер генә менә теге бармагын э, тәненә бер нәрсә кадалса, энә кебек очлы бер нәрсә. Әйме? Әз генә кешенең шуны әү дип авырт, авырту. Авырты да бетте дә ул, әйме? Әз генә авыртып алды. Ләкин хәтта шуның аркасында да, шушыңа гына авыру аркасында да Алла Тәгалә аның бер гөнаһысын кешерә икән. Хәтта мәсәлән ялан аяк бер җай көнне мәсәлән кеше әйме бер очлырак булсын хәтта ташка басты, әз генә шундый авыртыбрак куйды. Я бер ширки тешләде ди, берәр әйме чебен тешләде. Шундый менә бу нәрсәләрдә хәтта ки менә Алла Тәгалә аны чистарта паклый, бөтен яклап. Бу гаҗәп нәрсә. Бу гаҗәп нәрсә. Һәм һәм кеше шушы нәрсәләрне күз алдына китереп, уйлап, бу бит Аллаһның биргәне. Димәк, мин иншалла бу э, дөрес итеп моны кабул итсәм, сабыр итсәм, шул хәлдә дә шөкер итә алса кеше, нәрсә була аның өчен фәкана хайран лаху. Бу булган авырлыкларда аның э, булган булган нәрсәләр Алла Тәгалә аңа әйтик, э, зур-зур савапка әйләндерә. Э, аның булган тормышында нәрсә генә очрамасын, нәрсә генә дучар булмасын, шатлык та, кайгы да аны Алланың тулы рәхмәт рәхмәтенә әйләнә. Бу мөхтәрәм җәмәгать хәдистә әйтелгәнчә иман аркылы килә торган бүләкләр. Кеше бу тормышка менә шу вакыйгаларга иман күзлеге белән каравы аркасында Алла Тәгалә аның тормышын гаҗәеп матур бер тормышка әйләндерә. Шуңа күрә мөселман кешенең тормышы ул гаҗәеп матур, җәмәгать. Без читтән карарбыз, башка кешеләр әйтер, кара, бу кеше ничек интегә, ничек авыр бу кешегә, дип. Ләкин мөэмин мөселман кеше белә, әлхәмдүлилләһ дип яши. Әлхәмдүлилләһ, минем өчен бөтен нәрсә хәерле, бөтен нәрсә Алланың биргәне яхшы минем өчен, дип. Менә шушыннан барлыкка килә ризалык, риза булу. Аллаһ белән риза булу, үзеңнең тәкъдирең, язмышың белән риза булу. Хәтта ки, мәсәлән, кеше бөтен нәрсәне Алла тарафыннан бирелгән һәрбер нәрсәгә сөенеп, шатлык белән кабул итә башлый. Хәтта авыруларны да, хәтта э, проблемаларны да, әйме. Ләкин э, кызганычка каршы без менә э, моны болай теория, теория яклап аңлыйбыздыр, ләкин көндәлек тормышыбызда онытыбрак җибәрәбез мондый хәл нәрсәләрне. Ачуланып китәбез, әйме? Ә ачуланырга сәбәп бармы соң? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, "Ла тагдаб", ачуланмагыз диде. Ачуланмагыз диде. Уйлап карасаң, ачуланырга сәбәп бармы? Әгәр бу Алла Тәгаләдән сиңа хәерле бер нәрсә икән, шундый формада килә икән, риза булып Аллага шөкер итү урынына без ачулансак, ризасызлык белдерсәк, э, без үзебез үз теләгебез белән үзебезнең менә шул игътибарсызлыгыбыз, безнең менә шул вакытта иманыбызны кулланмавыбыз аркасында үзебезне күп-күп гаҗәеп илаһи рәхмәтләрдән мәхрүм иткән булабыз, Алла сакласын. Шуңа күрә Алла Тәгалә безне иман белән күрсәтә аркылы өйрәтә яратырга. Мәсәлән, бу мөселман кешегә бу дөньяда бирелгән Аллаһның газабы да ул рәхмәт. Газап ул рәхмәт асылда. Бу дөньяда бирелгән газаплар. Чөнки ул газаплар, әгәр синең гөнаһларыңа кафарат булырга сәбәп икән, син, я Раббы, мин ризамын. Э, бу минем гөнаһларым күп, мин лаекмын. Мин заслуживаю. Син әле мин бик йомшак мине газаплыйсың. Мин күбрәк каты, катырак газапларга да лаеклымын дип Кеше хәтта бу нәрсәгә менә Аллаһның газабын риза итеп, Я Раббым, рәхмәт, монда синең мине шуның белән өстемнән юасың, төшерәсең дигәндә, мөхтәрәм җәмәгать, кеше аңлый. Мөселман кешегә бу дөньяда газап дигән нәрсә ул рәхмәт. Аңа сөенергә кирәк икән. Әгәр шушылай көндә-көндә без шушы ачуланырлык бер нәрсә күргән вакытта, бу бит Алла Тәгаләнең миңа биргән бер сынавы дип сабыр итсәк, Сабыр иткәннән соң, иншалла, э, ризалык белдереп, Аллага шөкранә кылсак, Алла Тәгаләгә якынайганнан якынаербыз, иншалла. Шуңа күрә бу э, һәрберебезнең тормышында бар шундый, әйеме, э, хаталары күп, үкенерлек нәрсәләр бар. Бик күп гөнаһларыбыз асылда, барыбызның да. Шуңа күрә, әгәр Алла Тәгалә безне гомер буе, ах, гомеребезнең, әйтик, гомер буе безгә бернинди шатлык күрсәтмичә, гел авырлык, авырлык, авырлык белән шушы гөнаһларыбызны бездән төшерсә, әйме, ул да безнең гөнаһларыбызны пакланырлык бәлки җитмәс тә. җитмәс иде дә. Ләкин без ул авырлыкларга гел ниндигә формасын гел Алла мин ризамын, я Раббым мин ризамын дип сабыр итеп шөкер кылырга тиеш булыр идек һәр хәлдә. Инде Алла Тәбәалә шушы пәйгамбәребезнең хәдисен Нә ябышып яшәргә насыйп итсен. Сөеник, шатланыйк, әлхәмдүлилләһ, без мөэмин мөселман кешеләр. Без бу дөньяда тормышыбызда булган вакыйгаларны нигә бирелгәнлеген, каян килгәнлеген, кемнән, кем тарафтан килгәнлеген анык аңлыйбыз, әлхәмдүлилләһ. Бу бик зур асылда нигъмәт. Бу иман нигъмәте чөнки. Шуны аңлап, шөкер кылып сабыр итсәк, һәрвакыт э, безнең тормышыбыз тулысынча бер хәерле бер тормыш гомер булачак, иншалла. Инде безнең, иншалла, э, хаҗиларыбыз китеп бара, әйме, э, китүчеләр дә бар инде, киткәннәре дә бар, әле китәчәкләр дә, иншалла, группалар. Без аларга э, барыбыз исеменнән, мин әйтәсем килә, барыбызның исеменнән, иншалла, исән-сау, әйләнеп йөреп кайтсыннар. Бу изге сәфәрләрендә Алла Тәгалә аларның ихласлыкларын ныгытып, иншалла көч-куәт биреп, э, хаҗның булган бөтен менә шул әдәпләрен, әдәпләре белән үтәп, күңелләре яктырып, гынахлардан пакланып кайтырга насыйп итсен. Анда барган вакытта да, әлбәттә, беләбез, барыбыз да ул Инде кеше ял итәргә бармый, андый ният белән түгел, комфорт кебек нәрсә эзләргә кирәкми. Анда мәшәкатьләр булачак, бу гадәти нәрсә, авырлыгы да булачак. Шуңа күрә аны инде бу гыйбадәтнең бер мәшәкате, бу хаҗ гыйбадәтләренең мәшәкате, авырлыгы дип, алдан ук риза булып, кабул итеп барырга кирәк, иншалла. Әгәр инде кеше анда барып зарланса, и инде менә миңа шундый ну, берсе белән кырышса, икенчесе белән талашса, инде ризасызлык белдерсә, бу кешенең инде әйтик, бу хаҗига лаеклы нәрсә түгел. Бу кеше хаҗ кылырга әзер түгел дип әйтик булыйк. Шуңа күрә хаҗына әзер булып барсыннар иде. Бер э, имам Нәкъшәбәнди хәзрәтләренең тормышыннан бер вакыйганы сөйләп, шуның белән вагазымны тәмамлыйсым килә. Бохарада яшәүче безнең зур галим булган иде, әйме, Баһаветдин Нәкъшбәнди хәзрәтләре. Аның күп кенә, бик күп шәкертләре булган. Аның шәкерте булу өчен бик күп тырышырга кирәк булган, чөнки һәрбер кешене дә алмаган. Шундый авыр, бер вакыт шәкертләрнең берсе әйтә, мин әйтә, хаҗга барасым килә, миңа фатихагызны бирегезче. Хәзрәт әйтә, сез әле әйтә хаҗ кылырга әзер түгелсез. Әзер түгелсез. Ничек инде әзер бу күрә инде кешенең күңелен, әйме? Ул үзгәрмәячәк. Хаҗ аның өчен бернинди тормышына бер яктылык, яхшылык Китер, китермәсен. Бу инде изге кеше буларак күрә инде. Әйтәсенә әле әзер түгел. Икенче елны тагын сорый. Миңа әйтә, фатихазны бирегез, хаҗ кылып кайтыйм. Сен әле әзер түгел. Өченче елны дамы, ну, күпмедер шул кадәр вакыт үтә, бер вакытмы, ике мәртәбәме, шулай үч мәртәбәме сорагандыр, ансын мөһим түгел. Ләкин э, ул әйтә, ярый, син әзер булмасаң да барып кайт. Ләкин минем сиңа бер шундый ним бар. э, вазифа сиңа йөклим. Менә шо кавынны ал, дыня тик инде. Кавынны ал, үзең белән алып бар, һәм кайда гына йөрсәң дә үзең белән йөрт. Э, үзең шул Мәккә тузанын белән йөргәндә, аның тузанын бу кавынның өстенә дә шулай тузанны сыпырып куй. Изге бу, из, яни таваф кылган вакытта да йөрт үзең белән, зәмзәм сулары белән эчкәндә шулай үзеңне Кыюк болай юганда буны да зәмзәм суы белән сөртеп ал, юып ал, дип шулай әйтә. Әйтә бу кавын шу изге урында мондагы булган бәрәкәтне җыеп, тәмләнеп, балланып кайтсын. Кайткач без бергәләп аны иншалла бу бәрәкәтле кавынны тәм, тәмләп ашарбыз дип җибәрә. Бу йөреп кайта, остазының әйткән вазинен үти, үтәгән. Кайткан инде кавынын алып кайткан. Хәзер инде остазлары бу кавынны кискәләп, барысы да утырдылар, моны тәбриклиләр, кабул итсен Аллаһ Тәгалә хаҗыңны дип. Бу кавынны таратып чыга барысына да. Шунда бөтенесе кап-капкан вакытта шулай йөзләрен җыерып җибәрәләр. Шундый әче бу. Балланмаган. Шундый тәмле, тәмләнмәгән. Шундый ерак җирләрдә йөреп кайтты барыбер менә әче булып, әче хаман шундый. Шунда үзләре кабалар да аптырап карыйлар остазларына. Сез бит Әйткән идегез шулай, дәмләнеп, балланып кайтсын да, рәхәтләнеп шулай ашарбыз дигән идегез, дигән шундый сорау белән карыйлар. Ул әйтә, менә әйтә, кеше дә шулай. Кеше дә шулай. Әйтә, барып кайту гына җитми. Мәсәлән, кеше э, менә бу кавында йөртеп кайтылды, ләкин ул шундый әче иде, шундый әче, әче булып кайтты. Э, үзгәрмәде. Э, шуңа күрә бу, бу кешене әйтә, син, син әле әзер түгел дип. Шуңа күрә безнең барылган булачак хаҗиларыбызга тәэсир килә. Әзер бүтән күңелегезне, күңелләребезне әзерләнеп барыйк. Э, икенче кеше булып кайту нияте белән. Әйме, үзгәрү нияте белән. Әгәр кеше шундый ук, мәсәлән, күңеле йомшармыйча барып кайтканнан соң, әйме, күңел бер дә йомшармаса, усалланып, шундый каты бәгырьле булып кайтса, хаман шундый әйтик,

Ихласлыкларын Алла Тәгалә арттырсын. Кайтканда да, иншалла, икенче кеше булып тәмләнеп, балланып кайтырлык булсын, иншалла. Без э, безнең аларга булган үтенечебез, әманәтебез һәрвакыт әйтәбез. Барганда пәйгамбәребезне каберен зиярәт кылганда бездән сәлам әйтегез. Әйме, безнең мусульман, безнең мәхәлләбездән, безнең мусульманнардан, Чиләбе мусульманнарыннан сәлам сиңа, я Расулулла дип